Eso, nos ta back den eh, un montrun eh, show. Naturalmente nos ta masha contento cu bo tambe ta on eh, junto cu nos. Y nos ta agradeci bo semper pa suscribi na lo que ta nos eh, YouTube channel. Tur esnan cu ta on junto cu nos ariba nos eh, IGTV, nos hende na ariba

Na Hulanda ta marduga, sí, I mean, yes, sí. Yes, feliz, Henry feliz. B, bo ta tópico di momento, papito. Sí, sí, sí, sí, sí, sí. mi ta, mi ta, mi ta tópico di momento, berdad, berdad, berdad. Kiko esei ta sinti? Imaginá mi um, tin sigun mi ocho simana número uno. Ora un rato, paso ma habri, ma habri riba un dolce. Mi ta bin bek riba imaginá okay, mi. Okay. Ma habri riba un dolce, di kon uh, sali di dansa, drenta dolce, Di Dolce, drenta, Gentstry Chic, kon e transishonnan, kon e kambio ei tabata ta pa Henry B? Mi sa e kambio aki tabata, segun segun ku el a e tabata tumando lugá, mi tabata evolushoná, mi tabata kambia mi estilo, souso mi ta improve den mi kantamentu. Eksakto. Anto, ke ku mi a yega na Gentstry Chic? Anto con esey ta sinti. Paso mi ta bisa bo un cos hone, o bisa mi bo tene bo. Pasobra mi ta bisa bo honestamente, ami ta bisa e cos manera e ta. Dia Arshel a bisa mi cu Henry ta drenta Jens tres chic, mi di cune, Bo sa si gun mi, si gun mi, si Arshel wak e go keda hare wak, si gun mi Henry tin un tiki trabao pa haci. Pero, bisando esei, mi di kuné tambe bo ta un rough diamond. Anto mi ta masha kontentu ku a schaf, a schaf, mira aki, di baina a sobra Henry mes. Papito, kuantu kilo bo a baha? Aktualmente pa mi no gañá bo ongeveer kuarenta i un. Kiko? Ongeveer kuarenta i un. No! Kuarenta i un kilo ménos? Ongeveer, si. Wou! Si. No pero e ta bo ta bo ta waki eh bo ta sinti bo dushi tambe of no? Wak bo ta sinti bo como un new person bo como de mi ta bisa danki danki na Dios pa e e e ayuda mi pasa den cier pasobra determinacion juist juist e ta un struggle e ta un struggle hopi grandi pero cuarenta y un kilo den cuanto tempo Henry? cuarenta y un kilo den casi bo bisa. Seis, shete, ocho luna asina. Pero haciendo kico? Mi ta, mi a bay segun dietista. Okay. Mi ta, dus mi ta comiendo bon, mi ta gym, mi ta bebe hopi awa. Mester mira ami cu mi bateri awa cu mi a bebe hopi, hopi, hopi awa. Anto, sin a bisa no. Tem, por ehempel, bo a bisa aki den nan pasa cu pasapalu cu eseinan. Por tapa come un, pero cu bisa no. No. Segon? Paso antes bo no ta bisa no. No, antes no. Mi no Antes bo sabi ta ke ta mas. come des formal ke men come, Si, like real come. come di come. Ki Ba bo mi ta- stima come. Mi pa yuda. Sí, don't we all. Pero I mean, em, come as in, ban pone bo ta un phone box completo? Ah, depende di kiko. Depende di kiko. Truck. Nos a bai midnight delight. Laat mi shuka bo. Nos a bai midnight delight. Ma pidi, na mi bisa sin aki, ma pidi por ehempel, als voorbeeld, un batata cu galinha, zeg maar. Mi ta habri e fon, mi ta bañ'é cu saus mata sin aki. Un toerijke saus di midnight delight ta bon, of no, Shunan? Si. Juist, juist. Mi ta bòl tu e fon, basha saus atrobe. Oh my God! Anto e koe mi ta kome. Anochi. Salsa, salsa rosada, chumichuri of sausi pinda? Sausi pinda, salsa rosada y chimichuri. Y awoki ora bo bai midnight delight kiko bo ta come? Un salada. Un salada cu galinha. Si, cu galinha. Heerlijk. Si. Si, un salada cu galinha. Si, mi por bisa bo mi tambe paso si nan ta wak mi nan ta bisa bo ta gaña paso ta surf and turf y ta come bo come. No, midnight delight ta heavy mes pero cuarenta y un kilo mi ke men. Kudos manera nan ta bisa hopi bon Henry i esei a hasi e transformashon ei a hasi ku bo transishon pa Janstre Chic tabata fabulous anto bo a bisa mi zuiver ora mi a puntra bo kon bo ta sinti bo den Janstre Chic bo di ku mi zuiver. No Janstre Chic bo sa ora ku bo ku bo sali ma mi sa mi sali for Dolce bai Jans ora bon Dolce ta mas compact Dolce nos ta menos hende anto bo ta e band nos ta tini ora bo mi a keda sinku aña den Dolce kimen E ban tabata echt manera un famia. Anto ora bo sali bo ta bai echt manera den un empresa, so e djens ta mas business wise eh, business minded. Anto am tiki tiki ke men nou aki mi tin kiko dos aña den djens kaba en geluk. Si. Am dos aña i algo den djens. Bon, Anto ah, un, un ta na dos mil binti pa drenta toch? no, mas den Dos mil dos mil diecinuebe, dos mil kasi dies na final. segun mi. Right. Of ta dos mil diesocho, un nan dos. In ieder geval, que men, um, awor aquí nos tiene un band, nos tiene un band, nos ta, nos ta fronta uní. que men Paso para para na- promé etapa ta moeilijk. Pa boa acopla cu nan. Wacht, sowieso den promé que men botin. Tin cu tene mi barriga den, mi por cubo, Henry. Sí. Sí, sí. No, den, den promé sowieso botin Randy cu Ray cu ya caba ta tin un par di aña trabajando hunto caba, Aha, anto aha. ama yega seca. Bo con de cinco ante banda pa tras que men nan tambe tu cor bon for di dreams etcetera nan ta junto que men a mi mes era adapta mi mes pa pa pa e cos pa cana pa cana awo justamente bo escuchando den fondo bo drenta cu un cu un resume cu un CV stabil na 2015 según mi te sei te dia cu bo a Ba sali kantante di aña, ba risibí e pen tambe ku ta netamente pa Mi Gusta Wak Bo. Sí, sí, sí. E aña tambe Dolce sali banda di aña tambe. Juist. Ke men ba drenta ku un CV tòg impresionante. Sí, sí, sí, sí. Awor ora ku bo a drenta, ki arshel di ku bo? Ki bo tin ku kuminsá kanta pasobra mi sa ken ta la bai laga bo kanta?

Bon, nos ta bai, ke men, a mi a pensa ku ei, e koe ta di Hendel, ke men nan la papia ku Ju kaba, Aha. etsetera, dus, E ta kla, Amen, sí, e ta yega hasi kla, bo kos. yega hasi I mi bo kos. kontakto ku Ju ta ta awesome, No, right? stabil, stabil, stabil, stabil. Te Sí. ku, te ku dia dieskuater, Valentine's Day, e dia siguiente segun mi, mi ku Ju ta app ku otro pasobra lo mira nan, mi nos ta bai live, anto lo Aha. mira mi, anto lo manda Aha. potret pa mi, ku go bisa mi, no, Sí. master guy, kiki, Sí, nos ta sí. papia, ke men. Nos ta bon, nos ta on. Awo e look, e look um, Aki tu un cos fantástico. Internacionalmente, Nicky Jam también, poco sí, día, a sorpresa sí, sí, turiende. Sí, sí, yes. Mi sa se la ba, me tanto cubo 41 kilo. si gumi ma mira un post cuenti 26 libras, que men más o menos 13 kilo, más o menos something like that. Pero oké, okay, pero el look aquí a aportar na popularidad también, Henry. Manera mi ta mira aki si. Sí no? Sí, paso for di na momento cu di mes por lansa mi mes as solista tambe, aparte cu mi ta den djens, for di e momento eigenlijk prome ke esey, pero mi cu e foi dje momente ke mi mi ta hallando andanada di followers, hende ta keda bisa mi cos, DM ta drenta. Ke men toch e look ta importante? Por cu tin mi ta conversa cu Bouco e ta bisa mi si bo wak artistanan internacional e referiendo na sesh durante di e podcast ey e di cu mi hopi hende ta wak lux y e ta bisa cu eigenlijk hende tin cu wak e producto pero abo ta bisando mi cu toch It does matter? Wak, depende den ki merkado bo ta. Bo ke mi Henry Beertje no tabata great? Wak, wak, Henry, Henry, Henry Beertje por ehempel, ami tabata sinti mi bon tambe e momento ei. Pasobra di mes, bo ta bon mes, etcetera. Sí. Pero no ta tur, bo a bisa bo no ta, bo no ta atraé por ta e mesun kantidat di masa ku bo ta atraé ora ku bo ta skinny, zeg maar. Aha. Anto ta un kos ku mi ta kere den, den nos yu Kòrsou, antianonan ke men, den, den, den nos kultura, tin ku sa alimané. Ora cu bo ta mas skinny, bo segun bo ta mane eye-catching pa hende, etcetera. No, mi sa, mi sa, mi sa, mi sa. Ta cos cu mi ta mi experiencia. Well, mi ta bisa bo cu mi ta cien por ciento eens cu ne dicon paso mi ta kere un hende mester ke bo mane bo ta. Mane bo ta. Si, esi ta, esi ta mi belief. Right. Pero si mi bay den realidad mi ta den un empresa, bo segun mi, mi ta. Bo tin un brand, bo tin un marca pa carga. Awor aki mi ta un brand riba mi mes. Right. Anto mi tin cu carge. Bo ta mane ke e ta bin cu su sacrificionan, cu su, cu su. Cu su pida, pida, pida cosa Yes. algun. Papiando di bo mes, bo mes un marca, imagina mi cu te pieza nobo, em, e tin em, shete siman, of ta ocho siman, Henry? Ocho siman? Cuanto, e- cuanto siman? Na numero uno, na direction shete mi sa sigur. Lo sa cu ma pere, ma pere. Si no, pero pa bo ta un orgullo? Pa mi e cos aki ta un cos sumamente grandi, sumamente grandi dicon ta mi prome single al solista, tanto pa pa pueblo di Curaçao, Brasé asina aki, pueblo di Curaçao, Aruba, Boneiru, Hulanda, Brasé asina aki. Mi ta bisa bo eerlijk, mi ta yen muchos low pa bo. Bo ta yen muchos low? Sí, mi gusta mas e trend di mi gusta wak bo, mi gusta mi gustabo mas asina. Si, si, wak, atro beke men bo ta bo ta puru barasa. Bai yega di haña mas dje komentario ne of mi ta miso? Paso bo soldánan ta on tur kuato or di atardi si. Esei si mi tin di bisa bo. Wak, aktualmente bo ta boso. Aktualmente. Serio? Dikon boso? Mi a kaba di sali for di un bai kueba ku Jens, ku ta un kos un tiki optempo, un metempo, optempo asina. Anto mi a bin den anchi aki, anchi romántico, mi baby. Mi a bisa bo asina anto. Ke inspirá bo? Masha, masha tempo. No hari no. Ah, despues, wak, ken a inspirá mi? No, no te pregunta korekto, Aha. pero kiko a inspirá mi? Kiko a Paso, inspirá bo? paso e komposishon kita di Daniel de Jong, anto Oké. ami tambe skibi un parti di dje. Ok. Pero am, masha tempo mi ta tin gana fo'i tempo di dolce. Por ehempel, mi ta tin mi gusta wak bo ku mi piesa melownan di Aha. repertorio, etsetera. Anto Aha. mi tabata gewoon sinti hopi falta di saka e tipo di sòngnan. Ok. Anto. Ya, nan ta bisa cu cu hende ta proponé, pero Dios ta disponé anto the time was right. Pa e pieza. Juist. Sí, sí. Wak, ami ta yen slow, mi no ta, mi, mi ta gust'é, pero mi ta yen slow. No, cual mi ta respetá tambe, sí, sí. Ami gusta, ami, ami gusta bai cueba, mi gusta abo den, Wak, mi gusta wak bo e cos e worde di juice di tur manera esta dushi mi tabata toki cu ei na radio anto dushi pa presenta tambe no ariba un djabierne mi ta mi ta lubida nunca mas mi ke mi gusta wak bo ta cookie no anto e ultimo versionnan live cu ba sauce juice e ta e ta cai bon ariba e djabierne. Di akil entonces ku nos no tabata tin e pandemia ku nos ta antisipá kombinashonnan great, ku nos ta antisipá fiestanan. Kon abo a ervare e pandemia aki? Rosana, mi bisaba asina ki bon i ménos bon. Ménos bon pasobra mi ta sinti hopi falta di publik, mi ta sinti hopi falta di ta. den miente nan. Bon, ku tur e mil followersnan ku baña serka. No, pero ke men, wak, e mil followersnan ta. Bo ke men ora ku bo subi stage proksimamente ku e ta bira un kos. Juist, juist. Ora ku bo subi stage ku bo koleganan, nos tur hambra pa pa hasi kos, bo sa kon, e hambra ta grandi no, bo kon mane anto ku ku publiko, bo sa kon. Pero bon, semper nos a kustumá ku e kos ei, anto pa awoki e kos si ku bira otro, bo sa kon, e ta, e ta. Lo bo a bai festival di tumba? Si ta bo ta tin tumba? Boso a porta si, porta no. Dikon boso mak, dor ku mi a kaba di lansa mi mester solista, mi ta bezig ku mi proyekto, anto boso kon mi tin ku wak siete fit. Anto ya souiso mi no ke bai tumba djis pa bai, djis pa bisa, ma mi a porta, mi ke a porta, mi ke bai doelgericht. Si, nos tin e video di di di djens, na e wak si Bigo leka por ponele riba riba pantaya e e otro un video esun cu Jens esaki ta bay cueba toch? Esaki ta bay cueba. Esaki ta bay cueba. Si, ya aki nan a cuminsa mira e transformacion caba. Si, si, aki nan bo ta tin mas o menos cuanto kilo down? Yeah. Pasobra lo cual cu mi ta wak awor aki nan mi sa mi sa con e short pa ta six pack nan ta mustra di tur banda. No mi sa por ta por ta ina nan mi por ta tin cuanto down. Dies mas o menos. Dies down. Dies down, ya i nan ba kuminsa sinti bo hopi mas dushi, ya kaba. Juist, juist, juist. Si. Awo e proyekto uh, komo solista, kiko e ta, e ta enserá en realidat? E ta enserá ku, wak, na mi bisa pa siniki, mi, mi ke, mi ke. Antes di mi gusta wak bo, kamente bo na di mi gusta wak bo, mi tabata tin, bo ta tende Henry B den kaya, bo ta tende Dolce den kaya. Anto despues ke men, sowiso mi ta hasi keda saka piesa ke sinan, pero mi no tabata sinti e kayente ei ègt mas. Anto pa mi ta eerlijk. Anto awor aki mi ta bisa trando riba Henry B anto Jens. Bo con mende ke men e koi ke men pa hendenan tin herida na corazon. Bo ta brand bo mes tambe. Ma mire cu bo a bo a launch un YouTube channel tambe. Juist, juist tambe, tambe, tambe ke men ta pendiente pa buta mas cos riba dje etcetera abaso con hendenan pone content. For di for di un business perspective kico e pandemia a nifica pasobra awor ki nan Spotify a habri ma mire cu bo a habri bo YouTube channel ke men No tabata tin presentashon, souiso e entrada ku bosan ta risibí pa kada presentashon tambe ta ménos, pero abo sí tin trabou banda di ta artista. Sí, sí, sí, mi tin trabou banda di ta artista, mi ta trahando danki na Dios pa mi mama, anto ku souiso e ta pasa un mes anda. Mi carera como artista tambe. Con con con e ta sinti ta unico yiu di bo mama? Pasobra esey tambe e mama ta ta strong cu bo tur tin. Sí, Esey sí, sí sí, mi sí, sa sí, for sí, di sí, sí, sí, for sí, di sí. the get go manera nan ta bisa. Mano mi sa pa sinti ki como unico yiu di mi mama nan mi sa pa sinti ki e ta sinti hopi dushi pero pa mi bisa bo como yiu di mi mama ke mi a entender bo ma e cu mi ta unico yiu yiu di mi mama yiu di Altagracia Bernardino ta un blessing. E ta un blessing sumamente grandi. Amen. E ta un mama super supportive, super, super, e steun mi den alles, steun mi gewoon. Bo como nento, e ta un bendición sumamente grandi den mi vida. Pas awoki bo tin 32 32, aña, sí, 32 aña, Sí. 32 aña. I bo a cuminsa canta cu cuanto tempo, Henry? Jesus, ma comienza canta cu Che men cuanto fe año? danza, No, pero me Pero que me sing, que me que danza. sing, mi ta den cori misa que sing. Actualmente también den cori pero misa ainda. eh, público. Ke men. Publico. Sigur mi ta tòg dansa. Si. Ta tin un piesa ku por pega bon den dansa tambe mi ta kòrda. Tempe mi tabata na Nobé i Nuebe. E tempe mi a kanta un piesa ku ta di Dan Dan ku Earl ku ta Bo amor son mi ke. Mi ta kòrda Bo amor son mi ke. Aha, oke, oke. Ku dansa anto e koi tabata nos ta sera porta di fiesta. Ki ora ku ta ku Snak snak. Si, juist. Si, si. Ke men, ya, ta mihó kuantu ami ta tin e tempu ei, binti tiki na ei. Binti tiki na ei. For di e momento ei mama a bin ta support bo. Si, Ah, si. tumba festival i tumba mama te e erste rei, e erste bank. Erste bank. Juist. Si, Juist, si. juist, juist, juist. Importante e amor ei pa bo kresemento, e Keda. susten ei pa bo, bo, bo ta kere ku si no tabata pa bo mama, Kisas su lobo no ta tin e push. Wak, Sowiso mi no a lanta den un kas ku mama i tata. Pasobra mi a lanta ku mi tionan, mi tantanan, mi oma ku mi opa, anto sowiso ku mi mama. Anto, ya despues ku mi oma a fayesé, ke men sowiso mi mama ta tuma e ròl over di oma, mama, tata, alles. Mi a komprendé ke men e ta sumamente importante. Sumamente importante, anto e no ta. Echt laga un gap pa bo sinti manera hombu mare mi ta tin kende of mare mi ta tin kende bo segon? Si, si. M'a purba buska un un urban collabo. A mi por haña niun of ta ame buska robes. Bo sa ma yega di. Bo tin urban collabo tracks? Underground. Underground. M'a yega di colab cu Real Bra. Ok. Cual ta un dje prome personanan cu m'a canta cune live den publico, pasobra nos tabata bay Marnix e tempo'i. Anto ta prome bia cu m'a canta echt pa hende mira y sa cu mi ta canta. Anto despues d'esey m'a keda cu un band cune, anto ya el a acercami pa bay pa un par de project, pero echt. Underground. Underground. Yes. Um, ta algo cu um, lo ta pendiente den e futuro cercano. Ahora que nan cubo ta bezig mas tanto cu lo que ta e, e, e branding di Abomes. Sigur, sigur. Sigur, sigur. Ita den planning, mi cu mi management team, ta cosnan cu nos ta, puntonan cu nos ta toca. Aha. Anto, si. Sí, sí. Eh, pero bo tin artista na, na, na, na bis cu lo bo tin gana di feature cu ne, Henry? Ah, no me sabe si ne que mi tin gana di feature cu ne. Tin un par artista, pero, pero lo mi no que tipo gana, no. No? Ah, no, Of tanta no, no. cos clava bij kaya? No, no, no. Tanto No. no. close calma, ik ai, si no. Ainda Pero no, bo bo ainda bisa no. mi, bo bisa mi roof, por ejemplo, mi no sa. Wa, wanneer, wanneer, mi te imagina mi ooit Mi mi traha un collab cu cu Bucci por ehempel. Aha. Bo sa con? Ke man e wak ken mas? Rich Kalash, Aha. Daffy Def, ta un hende cu mi ta look up hopi riba dje. Kiko bo ta scucha den auto? Den auto hopi bia mi ta scucha love songs, ke men cantica nan of jazzy Ya, ya. tunes, si. Ke men no urban, no no ritmo comercial. Con bo ta prepara bo mes e orinan pa bo bay haci por ehempel mane un un presentacion Durante di cualkier un fiesta of so. Durante cualkier un fiesta bo sa mi ta mi ta purba di mi no ta drumi mi no ta pega. Imagina bo scucha un love song anto bo ya bo ta sauce mi yo si bo toch. Den mi caso ora cu mi yega bo a bisa un voorbeeld mi ta cuminsa fo'i na cas ke men mi no ta un par di ora prome mi no ta drumi pasobra mi stem keda cayente mi no ta drumi mi ta gewoon relax riba cama ke men mi ta subi riba cama mi ta relax. Despues mi ta dal un baño, bisti mi uniform, drenta auto, segun mi ta bai yendo pa misa Sugar, nan a sirba Sugar awaki, mi ta scuchando love songs, kinan echt love songs, na ingles, ke konai, anto mi ta yega, mi ta para trankil esniki drenta, atende pa nos por cuminsa toca. Oh wow, super. Bon, Henry, mi ta practicamente na parti final akinan. Naturalmente nos ta invita bo cordial, abo cu ta mirando nos a traves di nos Facebook Live of IGTV of YouTube channel, pa bo djis suscribi y naturalmente duna nos artistanan e sharesnan e likesnan. Interesante ta Pa nos sigui promové nos artistanan lokal, Aruba Bonaire i Kòrsou, manera ku semper nos a bin ta hasi, i ta p'esei ei mes nos tin e platform aki, naturalmente pa laga bo ser rekonosí ku e artista djis un krenchi mas. Awor Henry, promé kuminsari, bo sa bo sa bo sa ku tòg mi tin ku mi tin ku puntra bo e kos manera e ta. Bo a komprendé, pasobra si mi no puntra bo e kos manera e ta, e nan ta bisa ai no Aruf, bo a faya nos, no tin un video ta bai rònt. Kiki Koita, ke. It is what it is. It is what it is. E kos ta manera e ta. Ta manera e ta. Nada mas, gewoon e ta. That's it. That's it. That's it. Imagina, shete, ocho siman ya kaba e ta na puesto numero uno na Direction shete, mi ta sigur Babin ta skuch'el. E di ku mi, E ta loke ta, kiu kima bo ke pa mi puntra? Kin e ta? No, oke wacht. Shania, mi ta gradisi bo inmensamente. Henry, mi ta duna bo e oportunidad at bo camera akinan. Djis invita ah, bo siguidónan pa naturalmente nan hook up. Pasobra awor akinan e streaming platformsnan ta hopi importante pa boso. Sí, sí, sí. Na cada un di mi fanaticonan tur e volgers. Ta bira hopi. Sí, di ami, di djent, ke men, mi ta yama bosan danki, na prome luga, danki di curason, danki p'e support, danki p'e lof, cu maske ta via di social media, bosan ta laga mi sinti e calor, laga mi sinti cu bosan tei cu mi, cu bosan ta aprecia y, y, y brasa. Imaginá, den e kaso aki ku henter boso nan alma, anto e koke ta nifiká masha masha hopi mes pa mi. Danki na mi mama tambe pa semper ta ei, semper push mi famia. Boso kon, danki na na mi pareha, danki na na tur hende, tur hende, tur hende ku ta duna nan input daily pa pa pa loke ta hen ribí. Anto di kurason danki. Good so. Pareha konosé e bo biertje of pareha bin nobo bin disfrutá dje bòdiki? Pareha konosé mi biertje. Ah wèl bon anto wèl. Ashu mi ta yama tene danki ta do. Nos a kombersá ku Henry B. Mi ta topá bo den otro un session. Danki.